Salam, hormatly ýurtdaşlar! Bu gün on ýedinji mart iki müň ýigrimi bäşinji ýyl. Biz Juman Gellikaridow bilen Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş kabulhanasynyň indi bir emesini, ymaratynyň içinde bir zalda otyrys. Hawa, bu günki söhbetdeşligimiz şol mundan indi iki gün bolýar-da, iki gün ozal Indi Amerikada ýaýran habar bar, ýagny Amerikanyň prezidenti Donald Tramp we Azatlyk we ýaňky Erkin Ýewropa radio gulluklaryny ýapypdyr diýlen indi şular ýaly habar geldi. Onsoň şu habar entek resmi ýagdaýda bu ýaňky aýdaýly kongres tarapyndan tassyklananok, ýöne Şol gullugyň başlygy aýtdy, biz indi ýaňky bulara finansirowat diýip aýdyldy, indi şulara ýaňky pul serişdesi eýýäm berilmegi bes edilipdir. Indi şu barada geldi aga bilen biz oturyp şu taýda bir iki türkmen bolup maslahat etmekçi. Biz başga zatlar bilen üçin geldik bärik. Birinjiden bularyň öňki şol emma Gurbanguly Berdimuhamedowyň bergisi bar, elli käreziniň maşgalasyna. Şony bermän, gaçyp aýlanyp ýörer. Şu gün şol taýda deňlenişik boldy. O taýda ene Dawut Karis iňlis dilinde çykyş etdi. Ýöne şo tap men pikir edýän, o gelmelisi bar, dogry näme? Hajyýewmi familiýasy onuň? Ýa, Hajy. Hawa.
Çapyk han. Hawa, ýok, ady näme şol? Juma, e. Hajyýew. Hajyýew, hawa. Hawa. Hajyýew, oturt.
Wepa Hajyýew. Wepa Hajyýew, hawa. Elimize çekiç alaýyň. Kadyr, sen nirde diýmeli? Gaçyp aýlanyp öle, ýurtdaşlar. Ine, bir gidip ýatan, indi özleri agzyn nolup gürleýän, Aý, ine biz dünýede dördünji ýerde dur, gaz boýunça, baýlygymyz boýunça, güýjümiz bar diýip, o paratdan aýaklaryny tapyrdadyp, alyja-mulyja goşun geçirýäler. Hä, indi gelip şu iki adamyň gözüniň alnynda görünmäge gaçyp aýlanyp ýörler, bukunjyk. Ine, döwlet boluşlary şular. Ýöne biz bu gün häzir Geldi-aga bilen başgaça emma bir temany gozgamakçy, ýa aýdyşym ýaly, Azatlyk Radiosy, türkmen gullugy bize esasan şol emma bizi aladalandyrýan şol gulluk. Indi şo barada Geldi-aga sen öz bileniňden aýtsaň, sen indi Pragada ýaşap otyrsyň. Edil şo. Dully şur goňşusy şu Azatlyk radiosynyň. Daşdan aramyz. Ýöne näme üçindir sen indi şo taýda on altynjy ýyldan bäri geldiňmi? Sekiz ýyl dolup dokuza gitdi. Ýeke gezek ne jaň etdiler ne gapysyny tyrkyldatdylar şu maşgalanyň. Ýurtdaşlar pikir edip görüň. Olaram şo türkmen halkynyň ýaňky bozulan hakyny, hukugyny, azatlygyny goraýas diýip ine şol at bilen çykyş edip Şol adyň astyndan bular ine onlarça ýyllap aýlyk alyp oturan pyýadalar. Ine, Geldi aga sen söz senden-de Birleşen Milletler Guramasynyň zaýymy al.
Taňryýalkasyn oba. Salam hormatly watandaşlar, Zdravstvuyte dragiý Türkmenistanci. Şu mesele gün günden özi bir dömüp duran mesele-de bir indi biz bärde Iki müň on altynjy ýyldan bäri ýaňky Halmyradyň aýdýany dogry. Dokuz ýyla golaýda biz şu taýda şu ýekeje sapar çagyryp diňläp hany bu aňyrda ýurduň içinde näme gördüňiz, näme bar, näme ýok, o näme üçin muňalak güne düşdüňiz, seni näme üçin basdylar, Basylan adamlar by ýaňky zyndanda ýatan adamlaryň ýagdaýy nähili? Olara seredilşi nähili? Indi ýurduň ýagdaýyny sorajak bolsa biz ýalak oň hem türmesini hem ýaňky konslagerini gören adamdan soramalyda. Bulara ol gerekgäl bizem sesimizi çykaramzak näme diýjek bolmanda dabara oň gapdalynda näme iziläp durjakmy? Aý, diňläýiň diýip, aý saňa gerekgäl bolsa bize-de gerekgäl. Ýöne sen kim? Ine men şol Azatlyk radiosynyň başlygy dagy şo Faruk. Sen niräň iti? Sen gelip bärde öz şo taýda nirede bir bähbidiň görýän bolsaň, bähbidiňe kowulaşyp, Ol Türkmenistan diýlen döwletiň içinde bütin dünýe görýär. Bütin dünýä görýär. Eýýäm Amerika şo sary nemäň içine geçiripdir Türkmenistany. Diktaturasy boýunça şol iň bir belli döwletleriň içinde. A beýle belli bolýan bolsa, bir şonuň ýaly ullakan döwletler şony şoňa ýaly indi şo bir şoňa ýaly karara gelirmi? Nä oýnap eden aga? Nä görnenakmy şu bolýan zatlar? Näme üçin sen dymyp otyrsyň o taýda? Näme üçin şu bar gürrüňiz, Aý nä ony etdiler, asfalt plan hil bolupdyr, aý ýende gelipdir, ol gidipdir, kime gerek siz, niräň iti? Gerek ýa-da siz? Şoň üçin şu çykarylan şu wagt gürrüň ne resmi ýagdaýda ene diýmedi bolsa şol resmem bolawersin şol sebäbi millet sizi ýigrenýä men size bara türkmeniň adyndan aýdýa şu millet sizi ýigrenşi ýalak ýigrenýän adamsy gaty azdyr sebäbi halka şoňalak bir kyn günde gezip ýör. O kynçylygynam habar ýetirjek bolup, ilkära it oýnanýana çagyrýaňyz, hany aýdyň näme nime edýäňiz, ýagdaýyňyz nähili diýen bolýaňyz-da yzyndanam bara başga zatlara sowýaňyz-da bir bolgusyz gürrüňe sowýaňyz. Gerekli gürrüň eden ýeriňiz ýok, gerekli adamyny çagyryp soran ýeriňiz ýok siziň. Oň üçin eger başyňyza şu waçan galyk hopbat inmeli bolsa, ine görsün şol. Siz sebäbi bara Türkmenistana hiç haçan şol halk, şol millet ahyry şu zulumdan dynsyn, ahyry bir hakykat gürrüň eşdilsin, millete kömegi degsin diýilýän pikirde dälä siz. Oň üçin meňe aýdaýanam şol sakaldaş. Üç millionam bolsa şol indi alty diýen boýarda. Şol üç million bolanda-da o giden halkyň üstünden näme gülüşen bolýaňyzmy? Alýan aýlygyňyzy sanýaňyzmy? Ýaşaýan jaýyňyzy, çagalaryňyzy binemede okadyp ýörsüňiz-ä amerikan mekdepde. Oň onam bi amerikan kongresi tölýä puluny. Ýaşaýan jaýyňyzam puluny amerikan kongresi töläp ýör. Hä? O nähili beýle bolýara size hem amerikan pasporty bar, hem bi çehiýaňam raýatlygy bar. Näme üçin şoň bar? Şu bir ol her kime ýetdirýän zat däl. Aýt özüňem Halmyrat. Waliýa,
ýurtdaşlar Geldi aga öz pikirini aýtdy. Menem şu üstüni ýetireýin. Bilýän zatlarym bilen. Herki zadyň gözbaşy bardyr aýdýanda. Islendik temada ýa gürrüňde ýa problemada. Derýa-da o şiliräp çyk duran çeşmeden başlaýar. Bir nämeden başlandy ine şu Azatlyk. meselesi gullugy ýa türkmen gullugy bi ýadyňyzda bolsa dekabr aýynda geçen ýylyň ýigrimi dördünji ýylyň dekabr aýynda Praga şäherinde Geldi Karyzow Ýuliýa Serebrennik Diana Serebrennik Safis Dawid Karyzow şular press konferensiýa berdi onsoň ýaňky şol şo konferensiýa men şaýat resmi ýagdaýda Ýuliýa Serebrennik çagyrdy şo. Hawa. Onsoň şonam şo taýda test ýazgysynam ýazyp alypdyr. Gürleşenleriň onam özleriniň hemesinde Geldi Karimsowyň saýtynda bar. Bu näme diýipdir, olar näme jogap beripdir. Şondan soň ine şu radioda nägilelik ýetjek derejesine ýetdi. Sebäp konferensiýa diýlen zada ikisiniň arasy ýurtdaşlar şu konferensiýa geçen zat bilen Azatlyk radiosynyň binasynyň arasynda Indi taksa münseň bäş minutda gelip bolýar. Pyýada ýöreseňem on bäş minut. Ine, üç köçem, dört köçe arasynda. Şoňa gelmäge ýaltanýarlar. Olaň borjy, olar sylasyn geldi käriz, ýigrensin geldi käriz. Olar informasiýa almak üçin halka informasiýa ýetirmeli gurama. Olar şonuň üçin aýlyk alyp otyrlar. Olarda o taýda sylanşyk diýlen gürrüň ýok. Ýa ýaranjaňlyk diýen gürrüňem bolmaly däl. Bar menä fakt. Ine şular ýaly türkmeniň taryhynda SSR zamanyndan bäri şu güne çenli birinji gezek watandaşlary hökümetiň garşysyna öz garşylygyny bildirip, öz nägileligini bildirip, öz çeken ezýet-jebirlerini, ýitgilerini aýan edip, ine Birleşen Milletler Guramasyna bir pikir edip görüň, ýurtdaşlar, sekiz ýyllap göreşip, ahyr soňy ine adalaty dikeltdiler. Öz maşgalasyna. garşysyna edilen jenaýatlar boýunça. Indi şuny mübärekläýmel-ä. Halkymyz näme üçin şu zatlary mübärekläp otyr, berekella, taňryýalkasyn, öo, biz siz bilen, näme, onsoň ikisem çykyş edip aýtdy. Bu biziň ýeňşimiz däl, bu bütin türkmen halkynyň ýeňşi diýip. Ine, a şondan soň näme üçin Azatlyk Radiosy şulardan interwýu alanok? Ozal bu aňyrky taryhlaram bar, elbetde. Ýöne olar, men, men pikirden diňe şol, Azatlykda tölenýän hak üçin, heştag üçin işläp ýörerler. Men pikir edýän, ýene aýtmaly zat, şu diktatura Türkmenistanda ýene ýüz ýyllap dowam etse, olara bähbitli. Sebäp bular halkyň göz ýaşynyň hasabyna özleri baýap otyrlar. Hany kime berýär türkdäki işläp beren hany ýurtdaşlarymyz aýdyň. Üç müň bäş müň dollar aýda şol diňe gelip dört sagat bäş sagat stoluň daşynda oturanyňyz üçin kime pul berilýär. Bir bir günde, bir ýylda, on ýyllyklaň dowamynda. Bu näme beýle bolýar? Halkym o taýda ejir çekip otyr. Ine şonuň üçin şu taýda hat ýazyldy. Biziň çykyşymyz bar Geldi Kärizow bilen. Şonam terjime edip Amerikan kongresine ugradyl. Ol bir soňra şu taýda ýanwar aýyň ýigrimi birine Donald Tramp wezipesini eýeländen soň Amerikada Ýigrimkisine, ýigrimi üçüne şol ýanyndaky esasy kömekçisi we ýoldaşy bar Elon Mask. Şol ýüzlenipdir öz ýemesinde, metbugat saýtynda, näme näme onuň ady? Twitter. Twitterde ýazypdyr. Adamlar şu Azatlyk radiosyny ýa indi şul radiolar bilen baglanyşykly kim näme aýdyp biljek? Ýazyň, men okajak, diňlejek. Ine şu taýda. Ýaňky biz Geldi Käriňsiň ogly şo tap Dawut ýazýa iňlisçe ol Amerikada ýaşap ýören oglan hemme bar zatlary ýazypdyr ony okabam Elon Mask ýalysa bize bular ýaly radio gerek däldi biz näme üçin her ýyl bir milliard dollar radio harç edýäs diýip bir pikir edip görüň ýurtdaşlar şo radioda bir müň üç ýüz sany adam işläp hak alýar. Görmek üçin. Onsoň bi netijesi näme? Alsyn, bir müň üç ýüz adam zak ulgam bilip ýatan zawodda işleýär, ýöne olaň öndürýän önüm produksiýasy görnüp dur, ýa maşyn çykarýar, ýa tehnika çykarýar, ýenem bir zat. A bular diňe şu dili bilen orag orup, otag orup, ine, netijesiz iş edip otyrlar. Netijesi bolsa, indi Azatlyk Radiosy men üçin hem del ýer däl. Men hem o taýda näçe ýyl zähmet çekdim halkymyzyň hatyrasyna. Ýöne şo ýük şo duran ýerinde dur şu wagtam. Eger işleýän bolsak, men hem şo sanda, iş bitiren bolsak, onda näme üçin halkymyz diktaturanyň astynda ýatyr şu güne çenli? Oň sebäbi maňa düşnükli. Sebäbi bir adam, on adam, ýüz adam, müň adamyň işi-dä. Şuny bütin halk bolup edilse, onda bir günde-de durmaly däl şol näme, diktatura şol taýdan. Ine, şony aýdaýlyň. Indi ol ýazyldy, onsoň Dawut Kari soň ýazanyny okady Ilon Mask. Ine, şondan soň ol ýapmaly karara geldik. Gelýäs diýip aýtdy Ilon Mask. Indi bir aý geçdi-dä. Indem öňňinki çykyşynda aýdypdyr, Donald Tramp bar dürli habar beriş serişdeleri goýupdyr. Şu mundan beýläk Azatlyk Radiosyny biz hiç hili üpjün etjek däl. Boş, gerek däl, halka peýda bermeýän. Owsi şol bir milliard dollary aça ýaňky bi horlara, öýsüzlere dermana emizläýmeli. Ine, bolany şol. Indi mine şuň netijesini görüp otyr. Arasynda ýene-de soňky ol ýaňky meniň kärdeşim bar Umida Bekjanowa. Oň eden çykyşy bar Azatlyk radiosy bardy mundan bir hepde ozal goýuldy. Olam şo durşuna şo terjime edilen güni kongrese ugradyldy. A indi şu maňa soňkyň daşyna goldaw diýip kärdeşlerimiziň şo ýüzüni açyp çykyş edýärler olaram öz atlaryny goýdular. Olam üstesine bararys. Näme üçin? Eger birden häzir Tramp. Dört ýyl oturýarmy, bir ýylmy, alty aýmy belli däl, oň näçe oturşy. Ol wezipesinden gidenden soň indiki geljek prezident ýok, ol ýalňyşypdyr. Aýdýarlar Trampa, Baýdeniň eden işlerine Tramp ýalňyş diýýärdi. Ýöne Tramp gidenden soň indiki geljek prezident hem diýip biler. Emma Trampyň eden işleri ýalňyş. Şonuň üçin täzeden dikeldýär radiony diýse, indi şo taýda şu biziň ugradyran materialymyz indi görelde bolup durar. Sebäp şo taýdaky Işleýän adamlaň hiç birisi owo soňra owo biz ine bigünä ýagdaýda işden kowuldyk ýa ýapyldy ýa çykaryldy diýmezlik üçin. Ine men şony aýdaýyn diýdim ştaýpa. Şol neme Dawudyň ýazan hatyny şol Ilon Maska beren hatyny şu wagta çenli kyrk alty müň adam görüpdir. Owo görüpdir, okapdyr. Özem iňlis dilinde.
Iňlis dilinde. Owo. Iňlis dilinde. Hawa, indi şol Umydaň ýazan hatynyň daşyndan indi ýigitlerem ýazýan bolsa. Hawa.
Biz üçin şol iş gaty möhüm, wajyp hemem Umumy möçber ýagdaýda-da gaty ullakan iş. Sebäbi bi informasion uruşda, informasion ideologik uruşda biz häzir bir giden esgerleri daşymyzda köpeldip barýas. Sebäbi okadygyça, bilindigiçe şoňa garşy. Gorkman aýdybiljek adamlaryň sany köpelýär. Biz diňe şonda ýeteris maksadymyza. Gorkman aýdybiljek zatlarymyzy aýdyp, şeýtirip ýeňibileris. Sebäbi gulçulyk dymdyrtlykdan başlanýandyr. Sessiz otursa millet, aňyrsy gulçulykdyr. Indi tüweleme dil açyp, Gürlän köpelýär gün-günden, şoň bilenem nesip bolsa maksada ýeter nesip bolsa halkymyz. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imeýt prava. Gaty dogry. Yo benim millet вот tak.